Nama berita bala uchu ini? Nama engkayu nekuka berang kita lemai tu uchu? Selamat malam bala uchu ini ti semampai bisi maya ini datai ngundang. Duduk entap bala ucau anang baka buang bejagang selepak batu. Anang baka riga ningkap berekah batang betungging ruzang lama amai indi enda nepa seruai pelandai panjai kitai ucu ketegal mayuh kuing singkang kaki ngiga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu indi datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda measai ke nadai. Nyadi ni deka bekunsika jerita ti ditapi ayu tauka aya apai empu lebuh maya iya agi lanjau munya. Jerita tu nyadi ba menua ayu. Jerita tu mega diberi iya nama Ko Lye. Maya nya suba umur ayu urung iya tiga belas taun ba taun dua ribu. Benung manah amai dikayam. Kitai ga sama bela nemu nembiak ulu sungai maya tu munya sigi udah landik megai senapang begigaka jelu sereta berikan. Enggai ke bala uchu enda nemu tunga menua hiur ke tebal agi sida ke begiga munya ngena perau jarang amai sida bejalai kaki. Rambau maya nya ayu bisi mai bakih siku nama kangau iya nya Jampung. Ukai nama ke bendar semina nama Karung aja. Jampung nadai maya jaku maya ayu ke ngemai iya bejalai. Iya semina madah aram aja. Pia ko Jampung. Ari pun nyau jauh lemai urung iya pukul lapan malam seduai iya mupuk ari menua mudik ai ngena Johnson inyin enam kuda. Malam nya chukup manah amai uchu. Bulan keleman kelik sereta mega bintang bekebelik aja ba langit mingkai. Kira sejam meh seduai udah mudik. Peda ayu ada melut mata merejang makai buah ara benung mansau. Baki Hayoa tadi, dia suah iya nyelum muto seduai lalu sangkai betebing ai. Seninjak bendar ga, endua merejang nya tadi tak ba emperan muntang amai ga endua ayu nimbak iya. Ayoa lalu nyimpan strum ili dua puluh lapan ngumba ga mati salai merejang nya ngai malik. Meda baka nya, Tengkelak ke ayuh mimit lidah ngichok ke iya malik. Bisi dua tiga kali meh ayuh udah nengkelak ke lidah iya baru meh merejang iya tadi malik. Sereta iya malik senapang pen meletup dinga ayuh deh bedegum iya ninggang beran. Nama agi gaga meh seduai sebakih tuchum ukai anchik nyau naka pisan semua ke jako uchu. Ayuh pen lalu mai merejang tadi sereta nepan perau. Umas datai ga tudah merejang tadi engkau bisi sepuluh kilo pelaba ayu laban ke gemu bekau musim buah maya nya. Seduai iya tadi pen lalu bekejang mudik ke ulu agi. Kira pukul semilan setengah malam pia, peda ayu ada melut mata pelanduk tampin dua iku. Nya iya ku ati ayu din. Kaban ayu lalu nyelum muto iya seraya ayu ke nyimpan seterum laban pelanduk nya ke semak endar ba emperan ada Kachit kayu aja senapang ari perau ngena penabur numur satu. Benung seduai iya berimai manik. Senapang pun meletup peda ayu seduai enda ke kebut ningkap ba emperan. Sangkai dulu tu akan pia ku ayu madah ke bakih iya. Bakih ayu tadi lalu begadai-gadai sangkai ba emperan. Ayu pun ngambi pelanduk tampin dua iku sepasang iya, siku indu, siku laki. Nadai miss neh akan pia ku bakih ayu ba kemudi perau din. Of course la, ko ayu ga seraya luba idung iya bisi ke kimut mimit ulih ngenat ke puji bakih iya mati salai jampung nya tadi. Eh ngetu dulu tu akan, ni insa ravis ga gadung tua tadi pia ko ayu nanya jampung. Bakih ayu tadi lalu nyua ke insap iya. Kira ke abis batang insap seduai pun mupuk baru ga mudik. Jam maya nya urung iya pukul sepuluh malam. Malam nya bala uchu te berasai lain ne sepe ayu te sunyi baka ke nadai utai idup nguan kampung nya. Buang ba emperan pen nadai memunyi siku. Ba dalam ati ayu udah mupuk berasai enda nyamai ati. Laban enda kala semua idup iya bejalai sebelah kampung te senyeman nadai munyi. Utai sekali, semina munyi muto seduai bakih iya aja ke dengut-dengut sereta munyi ai. Enda mukai-mukai peda ai Urt. Ada leliau mata kijang dedegi ba kerangan utu buah kara ti rarah labuh laban bala burung. Enda chechamang, ada pasuk ke ayu Strom Ili dua puluh lapan ada rebah ke ayu senapang enda lama ada meletup. Peda ayu kijang ada beselumbit ba kerangan nya dia. Enda nginjit agi. Meda utai bekenya singin ati Yayuo tu deka manjung tang iya ingat ke pesan orang tuai enda tau reradik manjung enda temu tuku ba puak kampung. Baka Yayuo ke ngemudi perau sangkai ba kerangan, Ayuo pun lalu terejun ari perau sereta nyintak duku nyangka Kijang nya tadi tak agi idup. Iya nyau semak. Nadai ke kebut ke tudah Kijang nya tadi engka ngam kena abi. Seninjak bendar ke Kijang ke ulih nya tadi te betanduk raya pemanah. Kijang laki mereti iya. Iya ga besai laban bansa Kijang Chelum. Nama deh gaga pendapat meh seduai sebakih bulih jelu nyampau amat. Seduai sekaban pen lalu ngetu sekali agi laban ke ka nginsap. Amat setidi deh malam tu ne akan. Nya baru tau jadi enggau orang indu ulu balia. Pia ku Jampung nunai Ayue lebuh angin ke ngena meh akan pia ku Ayue ge nyaut bakih iya. Nama tu agi mudik ku lu? Ku ayu nanya jampung. Tau ga kan tua udah bulih kijang laki ba ulu dia lagi. Kada enda bisi kijang indu sulu iya. Kasiah tudah tinggal sulu pagi. Nyabak sulu iya deka ngaum iya pia, ku jampung nunik bakih iya. Ninga jampung munyi nya, ayu ada enda cha chameng ada nengkuk kening jampung. Nama ke dame tukup pala ditu mayuh utai sebut ba kampung Jerung. Mati salai jampung pia ku ayu beketup sima enda liat meda perut buntas jampung nya tadi. Suri akan enda ingat. Hihi. Pia ku jampung je cengih enda lama deh nya. Seduai pun nepan perau baru lalu mudik ke ulu agi. Lebuh mansa tanjung siti nama mukai ayu tu tu nyium berengut tak bau rengut pemadu. Alah perfume Vitoria Secret semua ku jaku. Ayu nak munyi aja laban agi ingat ke pesan orang tuai. Pengudah seduai ngelebus tanjung mimit dia tak enda mau mukai ga jampung tak ngerara utai bau rengut. Raya pemanah bau tu akan bau rengut amat tu. Enti sulu aku ngena wangi. ngerengut tu. Amat tak tiga hari tiga malam enda tindu ahai wai. Pia ko jampuong mutap kediri ba kemudi perau. Ninga utai munyi nya ayu ada nyengkau sengayuh lalu nekung pala mati salai jampuong ngambika iya badu nyebut utai sengapa. Iya semina rerising aja. Nadai mede nya, ku ati ai Ue muchau kediri. Jam maya nya nyau udah tama dini ari dalam, urung iya pukul satu tiga puluh pagi. Dia deh seduai datai ba urung siti. Ayu meri sina ngagai jampung ngasuh iya U-turn baru laban ke deka nika mulai kediri. Bedau sempat udah jampung nguing ke muto peda Ayu ada lelintu mata jelu ba pala urung. Ayu pen tekenyit sereta ngilik ke perau tanda signal ngagai Jampung bisi jelu. Jampung lalu nyelu mutor iya. Ayu lalu nyimpan seterum baru ke ili dua puluh lapan. Iya lalu bediri sereta nyelinting mata jelu nya tadi. Udah ngam ku anak ati Senapang pen dikachit lalu meletup. Nama jelu timbak deh nya tadi akan babi pia? pia ku Jampung ke nanya ari kemudi. Enda nemu akan ukai nya babi pelabok ke uta tinggi mata iya ari tanah. Enti enda payau nyengka kijang, pia ku Ayu nyaut Jampung seraya ke matah ke senapang lalu nyimpan seterum baru. Alai deh ngambi jelu nyin. Udah iya pelabur aku tu beselumit kaki iya peda aku. Ku Ayu madah ke jampung. Ninga munyi nya jampung pun nyengkau duku lalu bejalai ke ulu. Seraya ke nganti jampung ngambi jelu Ayu. Nungku ni sap seraya ke meda setru. Teh semina tinggal sigi aja setru magi beda. Beg shirt leka semilan. Brand Mego. Enda lama udah nya, dinga ayu jampung chepik-chepik kaki datai ari ulu. Peda ayu te kijang san urang empu. Terengkah ba pisan tuchum urang empu. Pulai tua kan pia udah mayuh lauk ulih tua. Merjang siku pelanduk sepasang kijang sepasang ga pia ku jampung seraya ngengkah ke kijang indu ba perau seduai mutu pen lalu restart seduai pen undur kili mulai kediri. Empai angat tumbung tudah ayu duduk semua ke jaku dinga ayu jampung manyung tau naka pun besai nyawa iya. Tudah ayu ke tekenyit nyau ka tentang ninga panjung tudah tuai jampung ba kemudi perau. Ayu lalu malik ngagai jampung ba kemudi, peda ayu tudah jampung nyau ga getak meragan baka ke kena tangkap karan. Tanya ayu nama ke dambi bakih iya nyau panjung. Tang jampung enda nyaut, semina ga getak tang mata iya malik ke langit ari atas. seduai. Enda chechameng ayu pemalik ke langit, dia ayu meda utai ti enda kala dipeda iya benung terebai ba atas seduai nitih ke perau. Buak iya panjai ngilih ari kaki, kukut iya nyau begelung. Gamal ga naka penyai leka mata nyau dinggir-dinggir deka labuh. Reng iya mega nyau singit baka ke deka tingkir berulat sereta bau but. Seput ai dua asai ke ngetu enggai nyadi disintai aya agi. Tubuh tengkering teganggang enda ulih ke kebut. Pemerat senapang asai ke mangku tiang tebelian panjai empat belas kaki te naka pemerat. Maya nya ayu udah nadai runding agi, semina ngira dirempu mati aja meh. Dalam ati ayu bejaku munyi tu, Tu meh hantu uku ria ko sida, orang tuai. Nadai ko enggau enti seput udah naka tu aja beri Petara pia ko ayu bejako kediri dalam ati. Peda indu antu ko Lia nya tadi udah da degi ba mua ayu ke duduk ba luan perau. Ayu asai ke deka luput utai dipeda tak rapas. Udah antu tadi bediri ba mua tudah tuai ayu enda memukai iya tak bejako menyi tu. Anang takut pujing. Aku nang anok seduai. Sengaja aku ngayan ke diri ba mua seduai laban ka minta tulong deh bujing. Ba menua kami telok serta manok udah jauh amai niki rega. Enti ulih aku deka ngirum telok lima tingkat manok ngambi lapan kilo nyangka ba menua kita bisi mudah agi. Merinsa nau. Asai spek aku barang diatu majak mal. Minta ih kasih enda ga ku bulih laban ke nadai tingki. Ukai aku bisi pengawa tetap dek ga meda nyadi sku iti ba hospital nyabau entulu din suba enda ga lama laban aku takut kedihi jaga malam. Nya meh aku minta tulung deh bujang. Pia ko antu ko lia nya ucau. Nyadi nyadi nya aja cerita kitai baka ke malam tu ucau. Ni alah kitai ninga cerita antu seram belama ne pia ya. Luba ga kitai nusi cerita jenaka. Enggau tu, ini nyurat kediri dulu uchu enti leka jaku ini bisi salah ngasuh bala ti uchu enseriban mega lemak nanjum tajam. Ini minta ampun ari punyung pala nyentuk ke kukut kaki ka penda ini ngerindang lemai sunyi enggau orang enchabuh ngeruh ai. Arap ke jaku kitai Iban enda lelang baka embun midang teringgas tawas. Enti kedap agi ke ketap ba kuan kanan ini sigi datai baru merindang bala uchu ti meruan nganti ini mai buah kemanti ayam nyawa nya aja ari aku ini maneng bye bye.